Ha goude on deuet e-barzh amañ, em eus prenet ar rak hag em eus graet ar pesketerezh. Ar pesketerezh,
a ya.

Me pesegur oan malerus er gear emañ maloret da va-mamm. Mat kavan er vaouez e e timezin hag e chomin ganti. Hag oan eat aze goulennedik gant va mamm gaer. He doa kemet er vrec'h, eo din a ya ma person dimezi a ya, berrio va merc'h dit. Kar teor navigal ha va gozh n'oar ket.

Sac'hompas meria e kemeren ar situasion war ar gartenn
ha goude e sellen bon eme tamm-ha-tamm em eus tamm-ha-tamm da deugre da ober. Ya, met a-c'houde-se evit en em gavout war al lec'h-se.
Pa vije brumenn ha tout, bet adapet.

Da bember diouzh ar mintin emañ mont e chom atav met an ti n'oa ket evel hañ an karr an ti abaoe am eus re graet anezhi an telefon ez hini ha n'hellin ket paeañ ac'hanot kar ar gazoal zo tout evañ a vivje ha kollet tout war gidid o ya met te vo paeet e-se Ha me ne vezin ket neuze, o palat deomp eo, er fij am eus, ha me a dija ec'h ober me a veilhe war ar martoloded, me a kañseilhe chete komañ, ale je vous dirai pas ça comment je m'occupais des marins

ha mizañs perak eme e vez laosket tout an dud, an touristed tout, eme mont a ra mazalikenn ha tout, pe tout hon bara da gato. Setu mat pizigur out delege bremañ lare. Eo er gartenn dit e peus urz ar reier perseverbal. Ya met n'ouzon ket skrivañ anezhañ. N'em eus ket bet a zeskadurezh. Skrivañ a ouzon met leun a a frotchoù a ran. Ya ya ya ya.
Setu n'on ket kapañ d'ober anezhañ. Bezeri memes tra kar bezeri ar gartenn dit. Setu a-wechoù e rean ar montrañs da veur a hini. Lod a greder eo kraktet bihan e-se a vezañ dezho. Aze emaout e tirioù chatoud. Labour dre ne vo ket ken ma zesa pesked an dra-se. An dra-se led e talvfes anezho en dour. Evel al ligristi pa vez greun e Yann-Rof disheñvel met taolet tout an aen-dour evit m'am dicheye. Ar zo evelaat a-benn ar fin. Va bugale
o deus bodet o bag aes er vag-devezh-flamm. O deus bodet anezhañ o deus bet n'ouzon ket pegement o deus bet ha n'eus ket james goulennet e n'em okupan ket sonjal ne lakan ket va fri reizh a-wechoù e vezer tapet fall alors lavaret em boa dezho oa n'oan ket kontant oan e tivoli saerva get-se Graet o deus ar moter zo aze, el liorzh. Honnezh eo a oa deoc'h, me ? Non, hennezh eo da vab vugale. Ah, ya. Me 'm boa roet va hini dezho hag e kaven anezhañ dre-gozh. Mat eme. Gant eme labouret mat gantañ.

Hag an dervezh memes m'en deus bodet anezhañ e oa bet un taol-telefon unan a garanteg, Kermoreg. An-den-hañv ar priz a c'houlennan me lakaio er vak ar bezh ec'h eus anezho er vak vat.

M'o dije gouezet e vije graet ah er metrotor eme. E ziwezhat eo bremañ.
Koulskoude e oa en etad c'hoazh ho, ur sakre pok. Ya, me zo bet daou laz ganto e tiskouez tout da neñchoù dezho. Ne c'huen ket, me zo bet gant ar c'houmpaz en an netra. Me zo bet operet e va estorbeg. evit va c'halon. E ben, setu, n'on ket, n'oan ket gatoñ. Met ez ean e-lec'h ma oa diskezet ez Ben ne sellen jamais out ar c'hompas pebeus, pebeus den a rean. Setu ne c'huen ket. E, hag me 'moa er c'hamarad, Ifig ap Jean, sa vogerieg Gwelet anezho e voent trezek Bro-Saoz e plas Dounet d'ar gêr. E figajañ a stop en o c'hichen e plezhit da vos. Roet n'eo ket renenn-se e zidier lave. Duta war va lerc'h, ha me ziskouez an hent deoc'h da vout betek Roskog. Kollet oan, quoi.
Kollet on. Ah ya.
Brumenn a yoa pe... Non, non, non, mais ne c'huen ket out ar c'hompas setu eh, no, ha goût o deus prenet er, er raldach. Ah ya, setu. Ah ya, mat. Bez int bet c'hwec'h gwech e Montolet, e Brest, e pasel breve, breve motor.